Lura fil-programm Sfera, nixtieq ukoll nieħu l-okkażjoni li nirringrazzja lil Jonathan Farrugia mill-Flash Productions u l-camera persons li qed jassistuna għall-programm tal-lum. Xtaqt infakkar ukoll li għal dal-programm stidinna aħna lill-Moviment Graffiti biex jibgħatulna membri mill-għaqda tagħhom lil Pulse kif ukoll l-SDM li sfortunatament minkejja li stedennihom ma ġewx ma attendewx għall-programm. Ħasra x'kellhom l-okkażjon li jsaqsu diversi domandi wkoll lil Lowell li kien preżenti waqt il-programm. Lowell, għax Lowell nħobb insejħilek.
Nippreferi hu na. Iż-żgħażagħ f'pajjiżna. Dan huwa programm taż-żgħażagħ. Xi kumment dwar iż-żgħażagħ in ġenerali? Jiena ż-żgħażagħ ngħidha bit-Taljan, non scherzo mai con la gioventù. Iż-żgħażagħ ma tridx tittradihom. Min jittradixxi liż-żgħażagħ, min jivvalenhom fl-iskejjel u jdaħħalhom f'gaġeġ għat-taparsi immigrati illegali, min jivvalenhom u jneħħilhom il-pride in their civilization and their iġgħalhom jistħu li huma bojod, dak hu għalija l-ikbar traditur, qed tifhem? Infatti, qatt mhu sa ninsewhom 'il dawk it-tip ta' tradituri, the culture distorters ngħidulhom. Mela, il-ġuvintur importanti li kemm jista' jkun Niffurmawhom li jkunu worthy, worthy, leaders in the future. Dis-soċjetà li qed ngħixu fuqha, żbriċċjolata, mfarrka, ħadd ma jagħti każ, xi purdani! Ġejja kollha minn edukazzjoni żbaljata.
Però inti fil-ktieb Imperium Europa Lowell qisek il-ġuvintur, l-irġiel, tħoss li huma dominanti fuq in-nisa, fuq it-tfajliet, f'ċertu xogħlijiet. No, no, no, no.
Certainly not in Malta. Mummy runs Malta. Mummy runs Malta. We are a matriarchy in Malta. Malta għandna sittin X'tgħidilhom il-Parlament? Qed tifhem? Imbagħad imorru d-dar u tgħajjat magħhom il-mara. U tgħidilhom x'għandhom jgħidu. Ma' min runs the island? In-nisa Maltin, l-iktar nisa free li hawn fid-dinja. Sibhom kollha fil-coffee mornings, jiċċaċċraw, hairdressers deħlin u ħerġin. Anke hu raġel. Imma xogħlijiet ta' kariga għolja. Hu raġel jitbażwa.
Xogħlijiet ta' kariga għolja għandhom ikunu wkoll okkupati minn nisa jew mill-irġiel biss? Le.
Hawn nisa illi illi huma ta' IQ ħafna għoli. Dak veru. Jiġifieri Equality of opportunity għan-nisa u l-irġiel, I have nothing against it għal dawk il-ftit nisa li huma, però n-nisa fil-fabbriki, in-nisa ma qatt m'għandhomx ikunu. Għaliex? Because we have, we have a high esteem for women. Aħna għalina l-mara is the bearer of the race. Jekk pajjiż, Jitlef l-irġiel kollu, kollha, u jifdal ħamsa. U n-nisa jiqbgħu da. Ma tintilifx ir-razza, għaliex one man can impregnate a thousand women, Genghis Khan impregna eluf ta' nisa. Però viċi versa, jekk inti teqred in-nisa kollha u l-irġiel jibqgħu ħajjin, daqshekk you've had it, it's the end of a race, it's the end of a civilization. Jiġifieri aħna napprezzaw ħafna iktar mil-left wing il-prezzjożità, the uniqueness, of women. Qed tifhem? Però fil-ktieb. U ma rridux, konkludo, u ma rridux il-mara tiġi ruined mir-rwol tagħha sa 30 sena, 40 sena, basta manager ta' bank, imbasta avukata tilbes il-pinstripe jacket taraha dieħla l-Qorti taħsibha raġel għax anki xagħarhom jagħmlu ta' rġiel. Qed tifhem they want they are a parodia ħasra trying to imitate man Issa qed nibagħtu n-nisa fl-Afganistan mal-Green Berets ostra għax hemm xi erba' nisa u they managed illi jidħlu fil-Green, tifhem? Mbagħad ikun hu l-mess. Jidħol Ġurdin tal-Imramma u jitilgħu fuq is-siġġu jwerżqu. Qed tifhem? Ir-rwol tan-nisa huwa differenti mill-irġiel. Kull ma jonqos issa dawn l-istess culture distorters tal-femminiżmu, kull ma jonqos issa nibdew in-nisa stradarjali joħorġu bil-plakats għax iridu jipprotestaw, għax iridu jagħmlu l-operazzjoni tal-prostata bħall-irġiel ukoll. Tifhem? L-ewwel nett, però, fil-ktieb Imperium Europa inti anke ssemmi l-issue tal-intelliġenza, tal-IQ. tgħid li nisa li huma intelliġenti għandhom ikollhom eżempju tliet itfal u nisa li huma anqas intelliġenti b'IQ baxx għandhom ma jkollhomx tfal. Ma taħsibx li qed toħloq xi diskriminazzjoni? No, no, I don't believe in inequality jiena. Dik idea soċjalista squallida. Qed tifhem? Mela l-bniedem Lanqas one leaf fl-Amazon mhi bħall-oħra, l-Amazzonja kollha daqs Malta miljun darba, ma ssibx werqa bħall-oħra, għax id-DNA tagħha tkun differenti. Imma aħna mhux soċjetà interdipendenti, suppost. Nomen. Imma don't start mixing, please. Let's keep clear headed. Kulħadd huwa importanti, għax inti jisek tgħid. Kevin, don't do a bandi, don't do a bad, a bondi on me, please. Ħallini nispiċċa, don't do a bondi. Għax kien qalali qalbi dak. Abbja pazjenza. Jien ma nemminx fl-ugwaljanza. Mela we want to breed the best canaries, we want to breed the best dogs, kulħadd biċ-ċertifikat mill-Ingilterra, ir-Rottweiler ċertifikati tal-bużbużbużnannu tar-Rottweiler, dak all right. Imbagħad l-irġiel u n-nisa li jkunu genetically defective, u dak ħalliehom ikollhom sitt itfal, il-kappillani komplu għaddejjin kienu jgħidulhom, bla rigward tal-konsegwenzi diżastrużi li li temm George Bernard Shaw. He is a left winger George Bernard Shaw, kulħadd jiftakru. He was all for eugenics, eugenics. Ma vvinthomx Hitler da, u l-Ġermaniżi u l-Faxxiżmu. They started in England by a woman incidentally, nsejt

Xi rridu aħna, istituti tal-genetically defective? Dik li rridu? Xi ħaġa sabiħa? Xi ħaġa edifika? M'iniex ngħid jien noqtlu lil xi ħadd jew dak, but we have to care for the future. We want a healthy society. Sweden, for example, fin-1921 sat-31, Sterilizzaw, sterilizzaw, mhux qatlu, 13,000 genetically dan low IQs, IQ ta' 80 jiġifieri, idiotic. Steralizzawhom, ara s-Sweden illum. Sweden ma tarax nies difettużi, they're the healthiest country, Sweden tal-Iswids, mhux tal-Mussulmani u daw Pakistanis li jiżżewġu kuġini tal-kuġini. Biex nara jekk mhux qed nifhmek sew, persuni, eżempju, b'diżabilità, fiżika jew bi problemi ta' saħħa mentali qed tgħid noqtluhom.
I'm sorry, I've just said the opposite. Fit-twelid.
Eh, eh. Jekk jitwildu hekk. Illum. Noqtluhom.
Please. Saqsani u saqsejhom.
Le, le, tutto bene, tutto bene. Eh, eh, because I don't appear very often on TV, allura. Eh, Mela, dawn ma qatluhomx, sterilizzawhom. Illum with the prenatal prenatal examinations nafu eżattament it-tifel sa jitwieled hekk hux boy or girl, jekk hux difettuż. M'hemmx għalfejn inwellduhom u mbagħad euthanasia in the first hour or so, illum you can terminate the pregnancy. Qed ngħid xi ħaġa straordinarja? Millions of abortions are committed every day of healthy babies li ma rridhiex jien. We are definitely against abortion aħna because we are pro-lifers, aħna rridu r-razza bajda tiżdied għax ir-razza bajda qed tinqered, spiċċat. Five percent of the of the world's problem and declining fast. Mela we are pro-life, aħna rridu, imma mbagħad skont kwalitattivi aħna Mela, kull min jiġi wellet isu xej, mela biex issuq karrozza ngħadduk minn test tagħmlu 20 darba. Test, għax ma pparkjajtx tajjeb, u għax għandek il-bozza ftit qed tittebteb. U da, u mbagħad il-ġenerazzjoni u dak ħallih il-botbot ibadbad. Tif, no way, not in our imperium. Not in our imperium. Our, we want to upbreed the race, not downbreed it. Nitkellmu daqsxejn issa dwar l-Unjoni Ewropea, l-ewwel. L-ewwel nett, inti naħseb xettiku, anke fil-ktieb, urejt li xettiku għall-Unjoni Ewropea. Taqbel mal-integration? Taqbel mal-integration? Li ġifieri konna nibqgħu taħt l-Ingliżi? You're talking about Malta, ok, sorry. Li nibqgħu taħt l-Ingliżi, però ma qbiltx li fl-2003 dħalna fl-Unjoni Ewropea. 2004. Ok. Għaliex?
Grazzi. Għaliex jaħsibtek mal-Unjoni Ewropea da? Nirrigward. Fil-kuntest ta' pajjiżna.
Fil-kuntest ta' pajjiżna. Tajjeb aħjar hekk, we start with the micro and then macro. Malta tilfet id-destin tagħha. fil-fifties. Malta konna għaddejjin triq u ġejna why? Paris? Moscow. Hekk taqbad di, daqshekk teqpa' sejjer Vladivostok, hekk taqbad di issib riħek Londra minn Pariġi. Kellna l-integration u l-ġaħan Malti, veru ġaħan eh, tilef dak id-destin li waqaf ħalqna. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu jistmawna għalienna. L-Ingliżi wara s-Second World War lilna biss taw l-okkażjoni li niġġojnjawhom u nkunu parti mill-Ingilterra bħal Northern Ireland, lil ħadd ma tawha la l-Awstralja, la l-Kanada, la n-Niġerja, la lill-Indja, lil ħadd. Only tajnihom għaliex? Għax kienu jirrispettawna l-Ingliżi. Fil-Victory Parade, dawk ir-riġimenti kollha ta' after the Second World War għaddejjin b' xejn, isu xejn. Meta jgħaddi il-kontinġent Malti, the crowd clapping, il-ħadd ma ġabx fuq l-Ingliżi ħliefna. X'ġara? Kellna l-izziju ta' da li għandna llum u tellifielna għar-raġunijiet narrow parrokialism tiegħu. U tellifna l-integration, tellifna id-destin ta' Malta! Iċ-ċalet tikbi! Għaliex? Għax kieku kellna l-integration, which was a brilliant idea ta' Dom Mintoff, kieku ħadna l-integration aħna, kieku dħalna fl-Ewropa Medwed Heat fil-1972 magħhom, bħaċ-Channel Islands, u żammejna ċerti drittijiet Għalina foreign policy and defence biss kienu jsommu l-Ingliżi. Mela konna nsiru Channel Islands ta' Malta, kull bank tad-dinja jiġi hawn. Ara daqs Stradarjali minflok dawk il-ħwienet magħluqin u Santa Luċija, kull fejn tara ħwienet magħluqin biż-żibel jitfgħu ż-żibel ġo shutters, dawk kieku banek kollha hundreds of banks u l-Cayman Island daqs ma' Għawdex u għandha hundreds of banks, aħseb wara Malta, x'testin, u konna nsibu ż-żejt għax l-Ingliżi kienu jipproteġuna, dak il-kulunnell Purċinell ma kienx jibgħat gunboat. Bl-Ingliżi l-Harriers iduru hawn u l-Ingliżi ddefendew il-Falklands 8,000 miles away against Argentina a waiting enemy waiting for them u l-Ingliż sejjer bil-vapuri dawk il-mewġ Madonna 80 feet u kif jinżel irid jiġġieled u ddefendewha il-Falklands ma jiddefendux il-Malta! Ara xi tlifna eh x'tellifna! Dak iz-ziju ta' da! Qed tifhem? Allura Malta mbagħad, jaħasra, ġejna we painted ourselves in a corner, kif jgħidu l-Ingliżi, u llum għandna l-ħadd impespsu. Qas nafu x'irranġaw it-Taljani mal-Libja għax irranġaw xi ħaġa, ma nafux x'għamlu. They're not astmati! Issa dawn stmawna bil-petta żarbun ġo wiċċna, eh? Mirages jillandjaw, Harriers, għamlu Malta stepping stone għal dak il-massakru ġol-Libja, kissru pajjiż. Jiġifieri attwalment, Lowell, x'taħseb li qed imur ħażin fis-sistema ta' kif qed taħdem l-Unjoni Ewropea? Excellent question, għax inkella nkomplu nitkellmu fuq dal-floskatur. Mela x'ġaralu? Mintoff Bdiet Concludo, Mintoff kellu dik l-idea brillanti, and when he saw illi l-maġġoranza tal-Maltin ivvutaw għaliha, because he had a relative majority, kif kellu fenek Adami mal-Ewropa, ma kenniex maġġoranza għall-Ewropa, hemm għaddiet tal-Ewropa imma tal-integration m'għaddietx, għaliex għoddew il-le għall-integration plus in-non-voters. li kienu xi 30 per cent in-non-voters u ma għaddietx u tlifna d-destin. U mbagħad Mintoff what the British call, what the English define as hit a negative, hit a negative which is a pity, it is a pity, bniedem illi jara d-destin ta' pajjiżu jiġi mitluf u mbagħad jitlef il-boxxla u. u kontra l-Ingliżi u mbarazz. Imma dik it-traċedja, il-konsegwenza. Issa niġu għall-Ewropa. Aħna ta' Imperium Ewropa, għadni kien kont Brussels u ntqajt ma' ċerti nies importanti illi eh, fetħu li għajnejja kemm fl-Ewropa aħna għandna friends għal Imperium Ewropa, we're not alone, not at all. Not at all. Eh, the present EU is bound to fail. Għaliex? Għax it plays the economics above politics. Above politics. L-ekonomija fl-Ewropa hija l-iktar ħaġa importanti, so it's bound to fail. Għaliex? Għax it economics are at a horizontal level, lateral transaction, Jien infalli l-ħotell u nbiegħha lilek. Int endorsja u tbiegħha lil da. L-ieħor ifalli u jieħu l-omm mill-. Qed tifhem? Economics should always serve politics. And the EU, the present EU, is an economic giant, ejja allavolja hawn dal-problemi tal-waħx, but a political pigmy. Anki l-Libja kienna ndaħħlu l-Amerikani. We are hanging Europe on America's apron strings, qed tifhem? Inżommu l-fardal tal-Amerika, niġru magħhom. Mela, mela, this present EU aħna kontriha. Għalhekk jien importanti għal Malta u importanti li jifhmuni sew il-Maltin illi jien u forsi oħrajn miegħi inkunu Brussell in the next election. Għax Malta aħna sa nġibuha the most important territory in Europe, sa npoġġuha l-oraklu tal-Ewropa, the spiritual focal point u mhux hekk biss, sa nkomplu aħna niżlugaw ir-reġjuni from these artificial nation states, il-Ġermanja it's an artificial construct, l-Italja is only 200. Yes, oww, l-Italja! Però kont semmejt ukoll ir-revoluzzjoni li għad tibda mill-Imperju Mewropa. Of course! Fi programm sentej ilu għad li se jibda din is-sena. Propju later on this year jien I'm going to launch Imperju Mewropa. All right? Issa come u da, non ne parliamo. Għaliex?
Oh, għaliex għax è una cosa mhix mondana. Meta, è una cosa spiritwali. It's the realm of ideas, it's the battle of ideas which is the most important battle of all. Per, give me a chance please. Later on this year, we're going to launch Imperium Europa. Aħna Imperium Europa għandna ġifiri mad-dinja kollha, don't get me wrong, ta' mhux normello il wadu eh, bil-barbecue. 2000 elite sejħilhom inti? 2 million elite.
2 million, 2 million, skuża. Imma mbagħad hemm strutturati. Għaliex elite?

Jien m'iniex waħdi, għandi top intelligenzia miegħi all over the world, all over the world! Mela disa' nifur imma ħaġa which is everlasting, something which is great is born in darkness and silence. Meta jkollok pjaneta miljun darba ikbar mix-Xemx tagħna, Ma tibdiex bil-fanfarunati u bil-banda ta' Ndri. Tibda somewhere u mbagħad issirlek pjaneta. Everything which is worthy is born in silence kif dal-ktieb was born in silence.

realising its validity that it's the only idea, mela aħna ta' Imperju jekk il-ġaħan Malti ejja suq ma jerġax jitlef id-destin tiegħu kif tilef l-integration u jiena u forsi oħrajn miegħi tnejn tliet oħra nitilgħu Brussell, l-ewwel ħaġa sa nagħmlu we don't have to go running around aħna people will approach us. Because we are the focal point Malta.
Imma semmejt il-Maltin l-ewwel. X'taħseb li mar ħażin fl-aħħar elezzjoni ġenerali għax in-numru ta' voti kien wieħed? Please, għal qed nitkellmu fuq l-univers, terġax tidħol fil-fliskaturi. Le għax int semmejt aktar nies qed jersqu lejn l-Imperjum Ewropa f'pajjiżna. żgħażagħ li sabu l-età.
No, no, no, no, f'pajjiżna, jien f'pajjiżna m'għandi bżonn nimxi f'pajjiżna xiex ilma. F'pajjiżna importanti illi l-ġaħan meta jmur jivvota jara Imperium Europa dil-vleġġa hawn t'hawn, nispera li jinkwadra xi ħadd, u jivvota lil daqshekk. That's all. M'għandna bżonn iktar xejn minnkom u mbagħad insalvawk lilek u 'l uliedek u 'l minn kollox u nagħmluk tgħix ġo ġenna tal-art aħna. Mhux nippromettulek iċ-ċuċati u ċ-ċejċa. Imma x'mar ħażin fl-aħħar elezzjoni, Ġeneral, meta ħriġtu intom? Inti.
X'mar ħażin? Qarrqu bihom. Kellna bniedem, il-patrun tal-burden sharing u ħa 70,000 vot. Għadu sal-lum inewwaħ fuq il-burden sharing. It's unbelievable. A policy that has failed. Burden sharing tfisser Ġejjin u aħna nimpalawhom lejn l-Ewropa. Ġejjin u it's that a solution? They will keep coming, they will increase because you're enticing them in. Issa, da taw sebgħin elf għadu jħambaq sal-lum fuq il-burden sharing ara x'faqar ta' politiċi qed nibagħtu qed nibagħtu l-Ewropa. Issa dal-aħħar waqaf m'għadux isemmiha l-burden sharing, il-patrun tal-burden. Issa dar Fuq ir-rights tal-omosesswali issa fuq dik qed jitkellem għadu ma nafx x'ġara ma nafx eżattament x'ġara imma something speċi switched his mind from his favourite subject. Mela aħna jekk nitilgħu Brussell aħna il-Maltin intuhom destin Malta aħna nagħmluha ġenna tal-art kif kienet u kif iddiskrivejt jien f'dak il-programm fuq ir-radio u kif niftakar, nerġgħu inġibuha ġenna tal-art. Issa d-domanda tiegħek illi tant anzjuż issaqsini, x'kienet fuq il-fliskatur ta' Malta? Għaliex taħseb kien hemm daqstant ftit nies? Għax bl-għajjiet, għax poplu ġagħan x'il-Madonna trid tagħmel? Qed you're proving my point, poplu li ta' 70,000 vot il-bniedem illi Kien qed jgħidlu fuq il-burden sharing meta ġie Verheugen u qallu ġaħan Malti. It won't work. U aħna sal-lum u l-Prim Ministru qal we have to adapt to multiculturalism. Meta tliet Prim Ministri of three great countries qalu it failed. Ara daqsxejn, Malta is leaderless and rudderless. Permettili issa, ħa nagħlqu dil-biċċa xogħol. Kull ma rrid jien illi dawk il-high IQs u high IQ tista' tkun kenn nies, m'intix edukat l-università imma taf il-ħajja xi ssarraf u taf li sa nitilfu pajjiżna dalwaqt, jekk dawk one in ten, one in ten, ten percent, jivvutawlna lilna, daqshekk we won. Għaliex? Għaliex aħna we don't need fifty one percent kif iridu ż-żewġ partiti l-oħra. Jiġġieldu għal kull vot, iħabbtu l-bibien, jagħfu familja, ir-raġel magħna u l-mara u t-tifla kontrina. Qed tifhem? Aħ we don't need to do that aħna, aħna kull ma rridu, ten percent of the people, li jifhmu il-preċipizzju li qegħdin fix-xifer aħna Malta, li jifhmu illi l-idea ta' Imperium Europa sa tpoġġi 'l Malta fil-quċċata of the coming Imperium An imperium of regions, not of countries, aħna kif inkun hemm jien, hemm sitt ma nafx kemm reġjuni, reġjuni, kollha jikkorrispondu miegħi. Imma ji, imma ma jistgħu jagħmlu xejn għax frantumati. Aħna nistgħu għaliex? Għax huma ma jafdawx il-xulxin. Reġjun kontr ieħor, Ġermaniż ma' Franza, only we have this spiritual authority to unite Eurip of Regions and Peoples, Mela. from Ireland to Vladivostok. Tajjeb. Mela, ħa nieqfu għal waqfqa qasira oħra ta' riklami. Fil-parti li jmiss se nitkellmu dwar l-immigrazzjoni illegali u l-klandestini u ħa naraw ukoll parti mill-meeting ta' Norman Lowell ġewwa Ħal Safi. Ibqgħu magħna.